Үтүө сайыҥҥы сарсыарданан Хаҥалас улууһун дьоно-сэргэтэ Үтүөкэннээх сайыҥҥы сарсыарда үүммүтүнэн эһиэхэ эҕэрдэ тиэрдэллэр Самыртай сыһыытын бастакы дьэппэн нэһилиэгин олохтоохторо уонна Сарыал култуура киинин үлэһиттэрэ Биһиги улуустааҕы Арчы дьиэтин ыҥырыытын ылынан эстафетаны бу нэдиэлэҕэ биһиги туттубут. Онон хэттэ күнү быһа туххары эһиги биһигинниин буолаарыҥ диэн харсыарда аайы барыгытын ыҥырабыт.

Үтүө сырданнан буоллун күндү бардьаммыт! Сарсыарда ырыаннан уһуктабыт эстафетаны тутаммыт, бүгүн эһиэхэ утум фольклорнай бөлөх «Эҕэрдэ ырыаннан» эһиэхэ бэлэх ууно.

Ити сырданнаан буолуохтун Хаҥалас улууһун олохтоохторо, бастакы Дьөппөн сарыал культура киинин үлэһиттэрэ үһүс күнүн эстафетаны тутаммыт бүгүн самодятельный театр сатабыл кыттааччылара эһиэхэ хайдах онлайн дьарыктаналларын, хамаанданан үлэлииллэрин эһиэхэ кыратык көрдөрөн ааһыахпыт. Бу эһиэхэ тренинг дьон эмоциялара буолуохтара. Пожалуйста, хаҥалас уун олохтоохторо ити сырдынан ити сырдынан хаҥалас улууһун олохтоохторо

Кэрэ күнүнэн күндү Хаҥалас улууһун дьоно-сэргэтэ, күндү биир дойдулаахтарбыт! Кэрэ күнүнэн итии

Үтүө күнүнэн күндү бар дьоммут! Кэрэ кэмнээх сайыммыт тиийэн кэлбитинэн ыам ыйын Ньукуолун күнүнэн Тиит Эбэбит нэһилиэгин Мэндэ үрэхпит үрдүгэр өбүгэбит үгэһинэн салама ыйааһынын сиэрин-туомун толоруоххайын. Бүгүн биһиги сиэри-туому Афанасий Федоров кинигэтинэн олоҕуран оҥоруохпут Өбүгэбит үгэһинэн тоҕус ыйдаах томороон тымныыгынтэн самаан сайыны көрсө, унаар буруобутун унаардан, буруотунан ыраастанан, үс төгүл эргийэбит Мунаар буруо буруотунан бэйэбитин ыраастанан, киирбитин хахпытын илдьэ барарыгар көрдөһүөбүт Күүс төгүл эргинэн Саламабытыгар киирэбит Ыам ыйын сүүрбэ икки күнэ сахаларга улахан суолталаах кэм. Бу кэми кинилэр кыстыгы этэҥҥэ туораан, Саҥа дьылы көрсөр күннэринэн ааҕаллара. Итэҕэл быһыытынан бу күн Үрдүк Айыылартан Иэйэхсит Хотун сиргэ түһэр. Ол иһин өбүгэлэрбит айылҕаҕа тахсан сир-дойду иччитин, аан алахчын хотуну алҕаан, ытыктаан, хатын маска салама ыйыыллара. Былыр сир-дойду иччитин маанылыыр, аһатар-сиэтэр суолталаах дэлбиргэ ыйааһын тыа саҕатыгар ыраас, көнө ньуурдаах сиргэ тэрийэллэр эбит. Саламаны ыйыан иннинэ сирбитин-дойдубутун алҕаан күндүлүөхтээхпит. Аламабыт аар хатыҥҥа, сиргэ тиийэ түһүөхтээх Салама ыйааһын сиэрэ суома салгыы аал уоппутун күндүлээн, айах тутан, маанылаах сахалар астарынан, арыылаах саламаатынан, алаадьынан уонна кылынан айах тутаргын көҥүллээн

Самаан сайыммыт уйгулаах сайын буоллун диэн билигин тойугунан, аал уоппутун аһатан баран тойугунан киэргэтэн биэриэҕэ

Дьэппэммит сирэйэ күн маанылаах, мэндэ үрэхпит кытыытын, күн төгүрүк алаадьынан күндүлээн уурарбытын билигин сиэрин-туомун көрдөрүөхпүт Үрэхтэн үс миэтэрэ тэйиччи Уонна саха сыыппараларынан тоҕус, сэттэ, үс алаадьыны күн төгүрүкү уурабыт ортотугар арыыннан иһэбит

Уйгуну, быйаҥы аҕаллын, самаан сайыммыт үүнүүлээх буоллун, элбэх сир аһа, көҕөрө үүнүөхтүн уонна билигин бу Көтөр, сүүрэр кэлэн биһиги уурбут алаадьыбытыттан амсай тыҥа. Бүгүҥҥү саламай ааһынын, алаадьыннан күндүлүүр сиэр-туом Үтүө сарсыарданнан ытык-мааны Хаҥалас улууһун дьоно-сэргэтэ күндү биир дойдулаахтарбыт самаан сайыммыт салаллан кэлбитинэн, күөххэ үктэммиппитинэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Улуустааҕы Арчы дьиэтэ саҕалаабыт акциятыгар Хоточчу культура киинин коллектива кыттыһабыт.

Көҕөрөр киҥ хочойор түмүнэн Дьэригиргин долгуна диириҥнии Үтүө сарсыарданнан Хаҥалас улууһун олохтоохторо Бастыгы Дьэпсээн культуратын киинин үлэһиттэрэ эстафетаны тутан түмүктүүр эбит тиийэн кэллэ. Аттынааҕы нэһилиэкпит Күөрдэм Ситим культура киинин кыргыттарыгар, үлэһиттэригэр эстафетаны